Ee lubok lok orye eno mm dano mogo ma gibedo ka cona odiko ni oo man yuu oo gin ango oo kong pe wuye dano ywe adada enini ee an pe dong anin ni pien ni pi gino moni kong odilo kong gin ango gini. Igona ci moo con ko gweno kite nongo pingo eh obed mono kenyo ni man u oh man u oh ko Arsenal oh ko gin ango pe ongeyo ngo ma tye ka timme wek awacci langol kop mo me Kenya omoko dong ngoko ni en mono ni bedo pa dako i ot omyero icak cul iye mucara. Nen, bedo pa dako i ot man eo anga ka onyomo ngani nyom dakoni nge ni myero ecak oculo mucara ite meno mok ma langot kop dong omoko i Kenya ka ca ci dul pa co manwang ma kilwongo cimao. gin gucoyo amut amut ma megi ma weng myero akwanu malongo langol kop owiny pien kopine wa myero wacwal en i kot enoni ma kingolo iye ngol enoni dong wuna macalo wun the other gender wubed ki ngec bene ni warga watye ka coyone me cwale i kot kunu ka ma lok oa iye dong me acel ka iwaco ni Angol kobo wai ni amon en tic ma mon tye ka tiyo ne ot dok ojwi o kor odunyo ot o kor otero dek o kor otimo gin ango o kor otimo en uni omyero ki cule o mucara ne obed tuku dwe ki dwe salary gi miye ineno wan dong ma calo co wan aye lucul ba ma nyuto ni icik me tic leb munu lwongo ni wan dong employer Wan aye oco mon do i tic. Tye ka nene? Man rwomwa dok gimedo malo gin pe ngeyo ba. pe gitye ka niang kite gin ba mit rwomwa dok malo. Hmm? Wan dong luco wun i tic. Tye ka nene? Dong tyen lokke ni ngo? Hmm? tic weng ma in icito ka yenyone-ni gicoyo aplik iye. Namba acel, man dong nyuto ni lami tic ma en aye wan-ni omyero ni wan ocwal gin ma leb munu lwongo ni advert. Advert tito ngo ma ticci eni obedo. Dong jami mukene ma jwi wan owinye kede an be atimo oko ni dong atimo ko pien ni nongo mucara bi gango neno eh? ci jwayo lakagi ma jwi an ajwayo ni kingongogi ni dong acoyo latic do otim neno Omeno jami ne bicet ci nywene ko kede. Mm? Are we together? Mm, yes, are we together? Aya. Aplik ka dong in bicoyo aplik. Mm? Dong ma nyuto ni ite aplik bene gin ma leb mo lwongo ni qualification. No myero bed tye. Pola kare wa ya man dano ma tye ki experience i lok me wora. Mm? Wabe medo iye. Wora. Mm, wun jo mo nge lok me wora. Mm? Wa miro bene dano mano ngwec kume tye makur. Mm? Meno wa iketo wa i gene advert, job advert. Neno? Dong

Advert bene tye awacce ni wamito dano ma tye natural man ma dano ma nongo pe oketo gin mo keken i wange ni bin meno ma wangi kwo kit enone ni idog tic eni tye ka nene dong advert ka wan dong oketo ci kiketo bene wel mucara ma omyero giculi dong ka in inongo ni in ipore me tiyo tic eni i gang ngat mo ni ci ireco application ci bino bot bot bot pa gavuna ma wan dong ogwero wa aa eni short listing wek obin interview ni eni aa pe wek ibin interview ni eni dong wun bene ineno kita bot dong biketo kede kita en dong hee odonyo dong imiyo mere wiwa bot dong iketo dano pien jwi nongo compromise time ba compromise. onongo timme ento man en aye dong wun dong wuloko muto odoko bwolo dong i we kuru wunen co haa otum dong otum mm dong me agikki ma myero wun wunge en gin aye wun tye ka ero ne ni wun myero wuter iye kor wa wun mon mm en ongolo ma wukot dong ni. ma gicoyo lum ocara dong myero wunge ni tic gicoyo iye dano giryemo iye dano ineno tic ka lalonyo dong wawaco ni ciling dong pe me culi. ci bene gitwero ryemi ba wai ticci dong oker dong ma pire teke loyo ma pire teke loyo ma myero wun winy en aye ni laco dano i tic twero cono kite dano angwen nyo abic man cik ye bene Ka in dong icoyo i ticci eni ce ginongo ni goro tye manonok kadi ci wakanyo goro mukene dong this time kany ni bene peke coyo ngat mukene ka in ibibedo i dog tic kany in ibedi waweko in inen kadi lawoti tye ka tiyo ki tic kono tic me otyeno kono tic me dyeceng. dong weng tic cul tye dong iye gin ma wun wumini en dong cente gin ma dong wun wutye ka yenge cash ci dong wan kadi dong wun wa wan pe lucuna dong oloko rwomwa oketo ni wan dong lumi tic ayela dong pe dul pa co ma nwang igi dok yom bene pi lok eni. Pien man wun dong wumedo jo ma wan twero coyogi dong i tic. Kingolo wa ki Kenya, kun bedo mon tye ki kwer i lokke mapat pat, igi yom ni nongo bicako culogi mucara. Ento gin ma myero wunge ni, macalo co ma nwang, iwa yom ni nyom dong oket, gin dong odoko co lutic. Kong kite ni, Kaboko lok!